Gyda fi ratchet strap fan hyn, dim moyn strap. Neu do.
Sut ti oes i fe wan? Fe cael y brechau gynta, dyr e mas fan hyn, just fel ci. Brechau lawr ar llawr, brechau lawr ar y llawr. A'r boi hyn. That's it. Tiawn boi? Dwi'n neud hwnna bob stage.
Hero. Oh.
Good.
Me and you. Me and you on a rally.
I don't think so. Helo! Croeso nôl i Howard yn y Garage. Dyn ni lawr wrth y Lambed heddiw, efo'r gwartheg, yli? Ond dim gwartheg dyn ni'n edrych ar, Darians. Dyn ni'n edrych ar y darian cars heddiw. Maen nhw wedi dechrau yn 1983 efo dafrian, a wwa maen nhw'n darian. A mae'r Duffys yma, mae John Dalt yma. Gewn ni fynd i shed i weld nhw gyd. Helo! Helo!
Helo there, helo, yeah, Well, come in, come in. good morning, how are you? All right. Rhodri, Tim,

Ar y cyfrifiadur, jyst y holl, wel, y components. So wyt ti'n ti'n neud y gwaith ar y computer? Ie, ie, na ni, ie.
Faint o gwaith sy ar y computer a designio bethe? Achos siŵr bod Dad ddim yn, faswn i'n gwybod bod o'n deall y computer, ond ydy o 'di do fewn i cad a bethe? Yy, wel, dyw Dad ddim yn neud... Ddim un o hwnna?
Na, y cad, na, ond yy, ie, mae... Sut wyt ti'n gwybod be di, be ma Dad yn gw- be ma Dad yn meddwl am be ma Dad isio te? O, fi'n cael yy, lots o drawings bach a Bydd y rhan o papur... Droed, a bydd y papur. Ie, diseinio hwnna, meddwl am hwnna, am hwnna. A faint o gwaith fel yna wyt ti'n wneud fel y hubs a, a diseinio pethau'r car? Di pethau i gyd yn cael ei wneud fan hyn neu da chi'n gyrru nhw allan neu cael ei wneud? Yy, ni'n cael laser cutting a pethau yn wneud, wel, yn Bridgend a, wel, yy, Aluminium machining yn neud yy wel lawr yy ar bwys Aberteifi. Aberteifi ie.
Reit so so ti yn neud pethe lleol ma'r car yn... O ie. ...ma'r car yn Gymraeg. O ie ie hollol Cymraeg jyst wel yy yr engine y gearbox. Ie wel ma' ma' rheina'n wahanol ac wt ti fel gyrrwr fel boi sy'n bia'r car wyt ti'n gallu dewis pa'r engine a gearbox wyt ti isio. Ie. Be' ma' bobol yn mynd am te?

A faint o, faint o, faint o petrol da chi'n gallu cael nawr te? Uh, 60 litres.
Be mae ti fewn fel? Oes na lot o lle? Achos byth, dwi byth wedi bod fewn darian, a dwi yn meddwl pam, uh, probably pam achos bod nhw yn braidd yn fach. Mae mwy o lle yn, uh, yn y GTR Plus. Be di hanes y seti ma wan?
Os dim, os dim, os dim cushions ar y seti ma? Na, na, na.
Mae'n solid fel la? O! O! Dwi'm isio fyn 'yn! Yy! Mister Darian ei hun, yli? John Dalton! Shwmae myn de?
Dwi'n iawn. Neis weld ti. A chithe efyd, 'dach chi'n alright?
Ie, ie, good, ie, good. 'Dyn ni jyst yn sôn am y jyst yn sôn am y coir, 'dyn ni ga'l ga'l chat bach efo efo Tim, ond sôn am tu fewn y car, o'n i'm yn deall bod 'na ddim yy cushions ar y settee.

So, mae car ti fel hyn te. Gyd i'n mynd allan i weld car ti wan, a gewch chi eista yna fo, a gewch chi esbonio be wyt ti'n naid, a beth be di be a pethau, ie? Ie, ie. Ti'n gwybod y car yn dwyt? Ei ddeia, dwi.
Wyt ti'n naid rhyw gwaith efo'r spanners ar y cair wan te? Na. Mae'r tîm yn naid o gyd? Sa'n cael. Sam- O, oh, reit.
Wel, fi'n gwybod mae'n ffarmwr ydw i, ddo. Ie, ie. A bob peth yn clic, clic. Clic, clic efo'r uh, torque wrench a little bit more of a push, ie? Yeah? Na, mwrthwl a gain efe. Ha? Mwrthwl a gain efe.
Mwrthwl a gain. Gyd i'n mynd allan i weld y car John Dalton, de. Achos car ti di hwn, car mwyaf, bys ni'n dweud, llwyddiannus efo uh, darian yn dydi, really. Be di'r deal rhwng ti a Duffys de? Wyt ti'n biau'r car ma? Ti'n gyrrio? Ydy sponsorship deal neu be? Ma fe'n deal sy wedi datblygu ers thirty five years really. Dwi jyst yn jyst yn cario mlan rhoi fel standing order mewn a ma'r car yn troi lan a... A fel ti'n troi fyny rali ti'n gorfod talu am y rali wyt? T'mo ma fe jyst yn
Mae fe jyst yn gweithio rhyw ffordd neu gilydd. Mae'n gweithio rhyw ffordd.
Odi, ond mae fe'n... Timod, ni'n lwcus fel mae... Wyt ti 'di meddwl mynd am four-wheel drive car neu car arall te? Byth. Hwn yw'r unig car, boi. Hwn yw'r baby. O, brilliant.
Gewn ni weld John Dalton yn y car te, a be dwi mynd i wneud 'wan, reit, dwi'n mynd i trio mynd fewn yr ochr arall. Wyt ti? Yndw.
Good thing. Ti'n meddwl? Ie.
Tra ni'n bara... Dwi byth 'di neud rali yn yn Darien. Na, ma' fe'n... Dwi byth 'di bod yn Darien i ddeud y gwir. Na, ma'n some experience. Ti'n mat pen lan, cydiad yn y coes fi. Ffycin hell. O, ffwc, be' 'di wnna?
Ma' rai sweetie! Tro rownd o re! Bachan, bachan.
Ti'n mewn? No. Nawr te, chwarae teg i ti, boi. Lwcus bod ni ddim upside down, yw e? Sare. Awe. Da iawn. Sut iawn dwi'n mynd allan, de?

Dyn nhw, wyt ti'n ddeud iddyn nhw, reit, dwi eisiau ni'n gwneud hwn, dwi eisiau gwneud hwn llall. A maen nhw jyst gyrru ymlaen yn gwneud o, ti'n troi fyny ar y rale a mae rhywbeth newydd yna fo neu be? Neu wyt ti'n dod yma yn y nos, nos i trio pethau neu be? Na, Tim sy'n datblygu'r cam. Dyn nhw'n gweithio. A mae fe'n gweud wrth fi, for example nawr, ni'n cael debrief ar ôl y rali, yeah. which is basically a chat over a cup of tea, ife? Yeah. A jyst gweud beth, beth sydd wedi mynd yn dda, beth sydd ddim wedi mynd yn dda, pwy problem sy'n wedi gweld. A erbyn y rali nesaf, mae wedi gwneud... So faint, faint mae'r car wedi... progresio dros y blynyddoedd. Be sy 'di... Be sy newydd te? Suspension. Suspension.
Suspension yn...
Well suspension. Oh, amazing. Ti'n cofio pan gath y car ma i neud, reit? Ie. O'n i'n gwbod ble oedd popeth cyn y car hyn, yndyfe? Ie. Ond t'mod ma' fe'n newid positions pethe. Ie. A o'n i'n mynd lawr yr hewl a dechreuodd e bwrw glaw, yndyfe? O'n i ti'n trial concentrate yndyfe? Be sy... Ffili ffindio switches, o'dd switches yn... Wedes i wrth Tim, Tim, Mae rhaid fi cael switch mwy o seis. Fi'n ffili edrych am switch ydw i, neu ti off, wyt ti? Hwna di wipers.
So, fi wedi cael switch, switch mawr nawr, so, bod yn y bwrw glaw. Ah, briliant, yeah. briliant. Yeah. Wyt ti'n teimlo rhaid cyfforddus yn y car fyd? A dys ti'n i'n meddwl dod off te? Odi.
Wyt ti'n tynnu off o'r? Am bell waith. I be?

Ie, bach yn dod mewn fyna. O. Un peth sy'n poeni mi wan, o'ch chi'n sec ar y, bro, ar y breaking... Ar y... Yeah. Lle oedd y sec wedi mynd, e? Wel, just...
Job, job i boys clir i fa allan. Ie. O, no. Mae'n y teg i fi. Ond diolch yn hogle ma, neu di. Fe gwynno yn dweud. Ie, Mari, oedd e'n meddwl beth i ar ôl ni, oedd e'n gwybod beth fi'n gwneud tro nesaf.

Ie, so fan 'yn mae... ma' nw'n cychwyn ie? Y ladins cef yfe? Ie so o'dd y dr- be' sy yn y drum 'na? Yy polyester resin sy arnyn nw. Polyester resin? Ie. Reit.
So ma' hwn yn mould. Ie. A ma' hwn yn cyd i boultio at 'i gilydd. Ie b- pam b- pam pam pam bod o ma' mor smooth i ca'l y finish ie? Ie ca'l y y polished finish yfe? External mould yw wnna ŵan. Ie. Hwnna yw'r actual mould. Outside. Hwnna yw'r part wedyn.
Reit.

A cef dda i gael fan hyn. Strips fel hyn neu strips mawr? Na, nilyn yw e'n strips mawr yw e. Ni'n neud e'n sections. Right. Nilyn ni'r arch gynta, right. round yr edge. A wedyn ni'n neud y back piece, ni'n tipo'r mod lan, right. neud y back piece wedyn.
A wedyn ti'n rhoi y stuff na dros i ben na? Ie, yeah.
leio fe gyd lan. A wedyn be?

Ni'n gorfod iwso fans yfe. Ni'n cael lot o pobl troi lan 'ma tra bod ni wrthi, ond maen methu delio lan 'ma. Mae'r car yn be, 880 kilos o' ti'n deud yn gynharach yn barod? Ie. Be di'r weight yr yy y chassis de? 340 kilos? Yy ma' fe ar ma' ar y graff lawr gwilod arno fe. Roughly? Yy ma' siŵr o fod rownd y three, four hundred siŵr. A faint o drums fela, forty five gallon drums, sy 'di mynd fewn i un car? Yy job gweud ni byth weu mesur e rili. Right, ni mesur okay. ar y job yfe ond ni byth weu cwnt o'i gyd lan faint right, sy'n mynd okay. mewn i car okay. cyfan yfe. Right, okay. Mae'n mae odd i'n meddwl bod car yn cychwyn fel hyn, da. Bonkers.
Loft y sabal, efe. Pam bod cair cyffredin ar y ffordd ddim yn cael ei bildio fel hyn, de?
Mae'n bach yn... Cost? Ie, ie.
Cymryd amser. Labour intensive?
Ie.

a tank covers a pethe, a wedyn ma'r cage yn cael ei rhoi mewn wedyn, neud in situ, weldo lan, taco lan. Ie. A wedyn... Weldo?
Hai.
So weldo'r cage? Hai, weldo'r cage.
Right, okay, okay.
Weldo'r cage at ei gilydd, a wedyn bydd hwnnw'n cael ei bolto mewn. So y cage yw'r unig part metal sydd yn y chassis de? Ie. Yeah. Right.
A wedyn ma'r ma cage mynd mewn, a wedyn ma'r to yn cael ei bondio mewn wedyn. Right. a ni'n bondio'r to i'r cage wedyn, so ma' hwnna'n cryfhau'r car i gyd lan. So ydi'r car, t'mo', ti'n deud yn gynharach bod o'n s- esmwyth ar y ffordd, ydi'r car yn fflecso? T'mo', b- yy d- wyt ti'n gallu teimlo fo'n fflecso o Na. gwbl? O na, ydi o'n solid? Na, ma'n solid. Mae yn solid.
Achos ma' metal cars yn fflecso, yndyn nhw? Odyn. T'mo'? Ond na, ma' fe'n, ma' fe'n yy, ma' fe'n stiff, odi. Ie.

Ie. A cael bondio lan y cage i gyd. Ie ie fi'n gweld bod nhw'n bondio fan hyn.
So ma' ma'r whole thing yn rili rili yym gryf. A siplo popeth lan yfe. Ie. A bydd yy carbon bulkhead yn mynd tu blaen fan hyn wedyn. Cwato popeth yfe ne' hala fe edrych yn neis. A wedyn ma'r front suspension ma'r front hubs. Ie. Bit o wishbones. Ie. Steering rack. Ie. Plate radiator. Ie hwnna'n mynd tano fynna fela. Ie. Be mae hwn? John Dalton, John Dalton's bull bar, ie? Yeah? Stop efo... Dala'r bodywork hwnna. Dala'r, beth ti'n galw ti hwn, ie? Yeah? Pedal box. Pedal box. Ie.
Yeah. Daw, daw. Ie. Yeah.
Mae'n incredible yn dydi, John, bod o'n cael ei... Fel mae'n cael ei bildio. A o'n i'n weld y drysau, mae drysau'n ffitio'n lyflu hefyd, ydyn nhw? Ie. Yeah.
Ti'n naid rhain na fan i fanna, yeah. siwr?

bits of box action blynydde nôl. Ie, blynydde nôl. Oedd rheina'n ffatigio a torri. Ie, a tamed bach o twist fan hyn i cael tamed bach o rake cam. Ie, mae'r power wedi mynd lan. Ie, ie. So mae eisiau gwneud pethau'n gryfach a pethau wedi ffeili. I ni wedi bod bach o crash test dummies dros y blynydde i cael...
Ti'n good crash test dummy, John.
Pam bod 'na gap fan'na rhwng yr engine a'r box? O, fan'na byddai'r bell housing ife. Y bell housing. So hwnna yw fel dummy bell housing i ni cael ffito'r bocs a'r engine yn ei lle. A be 'di hwn, coif box?

A beth sy'n mynd i mewn hwnna? Millington? Uh, Millington bloc hwnna, ie. Yeah. Pryd fydd hwn ar y ffordd te? Dibynnu.
Wel, for sale, ti'n mynd? Ydy, ydy. Mae fyny Rodri werthio, ydy? Wyt ti di werthio? Have you got a customer? Na, dim eto.
Dim eto. Na, dim eto. So gwranda, os wyt ti eisiau prynu darian, gewch chi hwn, boys. Pryd gewn nhw, pryd fydd o'n barod? Yy. Cyn doleg? O ai, ma jyst isie rhel a stwff i powder coato fe yn barod wedyn. Quick quick stori i ti ambyti fel ma pethe'n datblygu yndyfe. Ma'r engine yn mynd yn mwy o seis t'mod a ma'r wheels yn mynd yn mwy o seis popeth yn mynd yn fastach wed e. A fi'n cofio mynd dros Epynt a ma pishin yn mynd lawr o'r telephone exchange lawr pishin straight a ma bach o bach o crest a ma ca- Ie ie. ma car jyst yn cwmpo lawr wed e. Ie. A fi'n cofio o'n i'n dod rownd y bend stop na A sut mae hwnna'n faster, ie, timod, mwy o power arna ni, mwy o speed, so ti'n catapulto lawr y straight, a jyst tynnu six gear gymryd e eitha' i lawr fan'na, a mae'r car yn codi off, a wedyn mae'r car yn mynd fel'na. Oh my goodness, o'n i'n meddwl mai hi. Oedd y gwynt wedi mynd dan y car, tibod. A wedyn siwrdodd Tim nôl yn service, a bytu e. Tro ar ôl 'ny wedyn, nath, nath e roi bits bach 'na arno. Ie.
A, o, nath e, nath e hel y wanieth,